Kunge tsuro dzepamba nedzemusango, kunge bhiza nebhongoro, kunge garwi nedzvinyu. Zvipfuyo izvi, hwai nembudzi, zvine kamufanano asi kamufanano ako hakana kunatsojeka zvekuti tingati irudzi rimwe. Imhuka dzakasiyana idzi. Makadini tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Nhasi tinotarisa musiyano wezvipfuyo izvi zvizvi zviviri, mbudzi nehwai. Kana musiri kuziva kuti mukuda chipfuyo chipi pamhuka dziviri idzi, tinokupakururai chirongwa ichi sesadza kuti muvhenekerwe. Zvimwe mungaone chamunanatsoda uye chamunoda kutenga kana kuti chamungakwanise. Chekutanga tinotarisa marudzi ehwai nembudzi dzinobva muboka remhuka dzemaCaprinae, boka riri pasi pemaBovidae. iro rinokwanisa kuwanikwawo dzimwe mhuka dzakaita semombe nyati kana mhofu inogara ichingosimbiswa iyo muno muzimbabwe munonyanyowanikwa madhopa nemapersian ship anotora nguva kukura asi kumbudzi kune dzakati wandei mahard mashona matebele masanen nemabhoa Kana muchida kuziva mamwe mabhridzi embudzi anokwanisa kuwanikwa muZimbabwe, tinokurudzira kuti mushanyire chirongwa ichi chatakambogadzira chemarudzi embudzi. Dzose dzinoita zamu nguva yakafanana, dzose dzinorarama makore gumi kusvikira gumi neshanu dzine kamusiyano mbichana. Mbudzi dzine muswe mupfupi wakamira kana dzisiri kurwara kana kutya. Asi hwai atori magariro ekuti muswe wacho unenge uri murefu wakarara. Unokwanisa kuita mupfupi asi chero naizvozvo unenge wakatorara. Unovhara kuti nhunzi dzisakanire mazai madziri iya yatinoti fly strike muchingezi kune vanoziva zveutano hwemhuka idzi. Mbudzi dzine mamvere mapfupi uye anonetsa kugera kuti arukiswe mbatya. Tingatongoita zvedewe Kana tisiri kutaura marudzi embudzi akaita seAngora, kune hwai dzinodirwa mamvere acho anorukiswa mbatya dzakaita seCorridown kana Merino, iro Merino rakabva kuSpain asi nhasi rakuwanikwa kuAustralia, New Zealand nekuUSA nedzimwewo nyika dzakabudirira. Asi wayi dzine mambere anoshandiswa kuruka mbatya nemhaka yokuti marefu uye akapfava kunge donje, senge mvere dzemarudzi ewayi dzakaita seDorset neRambouillet. Dzinorimirwa izvozvo chete, senge kunyika dzakaita seUSA neAustralia pasina ropa rinodeuka. Kugera wayi itori basa rakatozvimirira uye rinofanira kuitwa nokuti mambere acho mazhinji. Daddy akangoungana sevhudzi remarasta saka anofanira kupota achigerwa kuti dzisazonyanyopiswa nezuva senge munguva yechirimo. Mbudzi dzidiki pane hwayi kazhinji kacho. Mbudzi dzine uchenjeri nekadzungu dzinonetsa kufudza. Mbudzi dzinomhanya mhanya kupfuura hwayi ndosaka pachirongwa chiya chepageto pamwe chete nekumbare munhu wese anongoita zvekungodzungaira dzungaira zvekungononoka nonoka anongoenzaniswa nehwai kazhinji kacho asi ndopaunoona kuti chokwadi munhu haana chakanaka kana vaona chipfuyo chakachenjera sembudzi unonzwa voti chinotemesa musoro hama wee asi vakaona chakanaka chisinganetsi kufudza chakaitawo sehwai unonzwa voti chakapusa pane kuti vati chine hunhu sezvo chisingazonetse kupfuya Imi mugere ipapo mungagone kufudza mbudzi here fefe pasina tambo kana fence. Ini hangu kana ndichitarisa hwai ndinoona kunge ihunhu sezvo dzisingakunetse kufudza uye hadzirasike rasike sezvinoita mbudzi imhuka dzinoterera ndosaka hwai dzakazara mubhaibheri. uye chipfuyo chaipirwa Mwari nenyaya yokutyora nekuchena kwemwoyo wehunhu hwacho. Hwayi dzinononoka kubva zera tichienzanisa nembudzi. Hwayi dzinotanga kubereka pamwedzi mitanhatu kana masere. Hwayi dzobereka dzatakura zamu rine mwedzi mishanu sezvinongoitawo mbudzi dzichisiyana nemazuva mashomanana. Dzose dzinobereka vana vanotambira pakati pemumwe nevatatu. Hwayi dzine hunhu hadzo asi dzinodhura kupfuya kupfuura mbudzi senge panyaya yemishonga sezvo hwayi dzichirwara rwara kupfuura mbudzi pane zvimwe zvirongwa zvemavhaccine nemishonga yehwayi yakaoma varimi inoda kuzvipira neruzivo inotange yenguruve kana mombe mbudzi dziri nani hadzirware zvakanyanya uye padzorwara pacho panotora nguva refu dzisati dzafa mbudzi dzotoda fensi yepadok kuti zvireruke sezvo dzichimbeya mbeya kupfuura hwayi dzinoda kugara nedzimwe dzakazvinyararira hadzo panzvimbo imwe chero mukadziisira fensi dzinoiremekedza chero, chero ichikwanisa kubudika ndosaka ichidiwa nebhaibheri mani chipfuyo chinoterera ichi musaise fensi yemhangamhanga kana muri kuita zvembudzi nokuti mbudzi ndimagaivha ndimagaivha wezvipfuyo dzinogona kupoya kana nepaburi retsono chaipo Fensi yenyu ngaisaite maburi akanyanyokura nokuti mbudzi senge tumbudzana tunomawana maburi iwayo chaitai mozongotoona tabuda. Why hadzidi imba sezvinoita mbudzi sezvo dzakakora kupfura mbudzi uye dzine mabhachi anodzichengetedza munguva yechando asi hazvireve kuti musadzivakire imba. Imba inotoda kuvakwa. Asi mavhere aya futi akawandisa dzokwanisa kuzokanganisika munguva yechirimo ndosaka muchifanira kuzopota muchidzigera. Mbudzi yakafanana nehwai pakuti dzose dzodya zvimerwa asi hwai dzinoda hadzo kudya zviri pedyo uye zviri pasi sehuswa. Hadzina mweya waTarzan wembudzi. hadzina hanya nemiti nemakwati sembudzi kana maona hwai yakudya zvinhu izvi inenge yatoomerwa neupenyu inenge itori panzara nyama mukaka zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa mukupfuya zvipfuyo zvese izvi yehwai inoti dhurei kupfuura yembudzi sezvo hwai ichinetsa kuwana kupfuura mbudzi muno munyika vamwe vanotoishandisa senyama inobikirwa madzimambo chete hongu sezvakaitwa naabhero mubhaibheri saka musazovharwa nevakomana vanotengesa pamukoto apo pamunozotengeserwa mbudzi muchinzi ihwai zvipfuyo izvi zvakatosiyana sezvamaona asi kana musina basa nazvo hazvina mhaka hazvo tinovimba kuti makuziva musiyano hwacho hwembudzi nehwai Zvinhu zvinokwanisa kukubatsirai mukusarudza chipfuyo chamungade pakati pezvipfuyo izvi. Tinotenda nekuona chirongwa chanhasi cheFarm 4081. Kuzoitira patichapinda murimwe dzidziso rezvimwe zvekurima richauya senge rehwayi special richauya manje manje mushure mechirongwa chino tinoti sarai zvakanaka musare murugare varimi. Tinotenda nekuona kwamaita nekuona chirongwa chedu chino cheFarm 4081 chanhasi mugore rino ra2024. Kana muchida kudzidza zvimwe zvekurima zvakajeka kupfuura izvi, tinokurudzira kuti mupinde mumagrupu edu matatu ayo anoita Huku 4081 rehuku, Mbudzi 4081 rembudzi Kenedowski Rabbitry retsuro kana muchipfuya tsuro umo ndoma munowana mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo kana zvirimwa zvenyu uye tinogogadzira zvinhu zvesimbi zvinoshandiswa mukurima zvinokwanisa kubatsira mukurima zvose nemagariro enyu zvakaita semadara malada maboho stand

tokuonai ikoko murimi munhu hama kusvikira patichazoonana zvekare muchimwe chirongwa musare murugare